Theomi kha a si. Cheukhat cu lung cungah a tla. Cheukhat cu hling lakah a tla. Cheukhat cu lam cungah a tla ti. Cheukhat cu vawlei ṭha te a tla ti. Thlaici hmete si thlaici cu. Kha tikah khan minung kan thinlung kha a rak sawh dihmi kha a si i lam ah a tlami te hna, hling lak i a tlami te hna, lung cung i a tlami te hna cu an hrihhram kha a fek lo te. an hrihhlan kha a fek lo, cun hnin lak zong nih a tlami zong kha a fek lo. Cun lam lak i a tlami cu vate nih an char in an ei i luklak ah khan an him ṭhan, tiah khakha Pathian bia kan ngaihmi kan thinlung chungah a lutmi kha kan Bawipa Messiah nih a rak hmuh ni caah a rak chimchung ni tiah a si. Kannih zong thawngṭha bia kan theih, Pathian bia kan ei, kan theih, Sinah belte, kan thinlung put kan van la khannak maw, kan va cohlanmi kan thinlung nih khan lam bantuk maw a rak si, lung bantuk in maw a hakmi si, hling bantuk in maw a rak um, kan va si ahcun kha thlaici te kha a rawk khawhmi si caah khan a thi khomi si. Lam bantuk ah maw, lam ti cu mi kip kalnak lam kha a chimmi si. Khoika hmun paoh ah na va kal na kal zuangzam ahcun na thlaici te kha a rak khawhmi kha a si ti kha kan Bawipa Messiah nih khan a rak chimhmi kha a si i cun khatalei ah cun vawlei ṭha ti kha a si. Vawlei a ṭhami te ah khan a tla, vawlei timi cu minung kha kan si ko, minung cu vawlei in sermi kan si dih. Fakte kha Pathian duhnak tein biatak cohlannak thinlung tein khan Pathian biatak kha kan cohlan tikah cun thlaici cu zohkhenh a hau. Thlaici kha kan thinlung chungte ah um tikah cun a za cang ti hnangam piin a ngah ti lo. Ti toih hna a hau. Tuchan ah cun putat si hna pek a hau. Cun datmi awza hna pek a hau cang. Khakha Hmaiṭi a bianabia a si. Kan Bawipa chan ahcun zeizong vialte kha a rak thi, a hmun le a si lai cu danhmi awza hna kha a tel ti lo cu mu. Tuchan ahcun cu bantuk a phunphun kha hi thlaici te a rawk lonak ding khan pekchanh ding zuam kha rak hau mi kha a si. Fakte kha Pathian biatak kan vat Laknak kan thinlung tiah keuh khawh i thlarau theitlai, maw Galati chung i thlarau theitlai, mi cungah kan va dawt khawhnak tehna, kan lungsaunak tehna, innzia kan thiamnak tehna kha vialte kha kha thlaici hme ka cik te kha i toih maw zohkhenh zia kan va thiam ahcun thlarau theitlai te kha thlarau laksawng te kha kan nunnak ah khan thluachuahnak kan hmuh lai timi kha aa chim ka duhmi kha a si i hi ka zongah hin Paul nih cun a hramthawk tein Pathian bia Messiah thawngṭha kha a rak chimmi kha Galati ram ah si ko nain lutlak ah annih cu midang ah an zuang ṭhan, lutlak ah khatlei ah an kal ṭhan, tikah cun an thinlung chungah khan hnawmbawm bantuk a si. Hnawmbawm cu aa rawnmi paoh kha an tlikhan dih, hnawmbawm cu sinah din Paul nih khakha a duhmi si lo, a thinhun buin khan a ṭial cang cuh. Kanmah kan si zongah siseh, vancungmi hmanh nih siseh ti kan chimmi thawngṭha he aa dangmi a si ahcun, Fa bantuk a chimmi pawl cu hell ah tla seh ti ṭihnungmi cu hell ah tla seh ti chiatserhnak seh ti cucaah cun vancungmi a dih duh khunnak te cu aa phungchim thiam emem te hna mu kan va uar tukmi te hna kha a ṭhami cu a um ko e natin anmah pawl nih hin zeitindah Pathian bia he a rak aupi timi kha Paul cakuat i study kan tuah lo ahcun kan thei lai lo. Paul a nunnak kha kan zohhang cu. Paul phungtluk ah zei an ti kan ti ahcun mi pakhat ziaza theih na duh ahcun amah pi kha va zoh duh hlah ti a hawikomh kha va zoh u ti hau i thla ai komh tiin na theih ahcun hipa zong a titu ve ai khatmi si an ti. Cucaah cun kanmah kha na kan theih duh ahcun kan va komhmi hna kha hau kan ngiat ko. Kan komhmi hna kha nan hmuh tikah cu aw hipa dong hi bantuk si mu a ti in a lang khawhmi kha si. Cucaah cun kan hawikomh te hna ni fatin kan va cawlcanghnak te hna nih hin kan ziaza kha a lang ti kha Paul nih cun phungthluk ṭha tukmi an neih i cun Paul nih khan cu bantukin midang kha Midang sinah an va kal tawnmi kha Paul nih a lungtling lo. Messiah thisen in aa tlanh cangmi nan si cang i anmah chan lioah cun an rak buaimi cu Yahusa Messiah thawngṭha tinak cu thihnak in teitu thisen in tlanh kan si cang caah phungker mei zulhnak in pechat in vancung kainak ai zuammi Judaism biaknak kha a dohmi kha cu kawl. Kannih chan ahcun phundang piin a cang cang cungah nihin ah cu Judaism biaknak kha doh ding cu kan kiangkap ahcun an um ti lo cungah Judaism kha hau hna um kan ti ahcun Christianity si soinak an ti ahcun Christianize maw Khrihfa cannak zeitindah Khrihfa i ar dirh kan ti ahcun Church history kan zoh tikah ahcun AD zathum le hlei nga a khan kan chimh vei hna, vei zakhat vei fongkhat si cang rih. Constantine le Pope nih khan Khrihfa biaknak ah an rak dirh. El awk ṭha lo Baibal siang dang an cawn. Atu Baibal sianginn ka va chimhnak cu a si khin mah kong kha ka chimh hna. El ding a um lo cu a rak simi a si. Hlanlio ah cun mi cu siasal biakmi an rak si, Rom cu an biak tikah Khrihfa, Khrihfa an ti tiah hi Paul te hna nih thlaici a rak tuhmi hna kha an phah cawk ti lo. An phah cawk ti lo tikah zeitin kan tuah lai ti tikah Constantine le a nu kha bia an i ruah tikah khan hi a luangmi te kha na nam in tuk te ti tikah pechat in Constantine le tiva luangmi te kha a tuk tikah a cat kho ti lo. Aw khakha si ko, zultu hna hi na that cawk te hna lo tiah Kha tikah cun anmah biaknak tu kha siasal kan rak biak tawnmi he khan thlen u law a dih ko lai. E si ahcun ramkip i ummi zumtu hna hong chuak u. Kongsil maw kongsi a si wi nganpi kan tuah hna lai an ti tikah uh, bishop te hna zathum le sawm nga reng lo kha meeting an tuah i atu an hmangmi Khrihfa biaknak a hung chuak. Cun an hmuithiang nithiang te hna a hung chuahmi kha a si, toihnak an ti ahcun kha vialte kha el khawh lomi a si caah tamaing cu a thlen hngah lo tikah kan cawn. Natin an i lakmi cu amah thawngin pei Khrihfa cu zalonnak an hmu i nihin ah zalong tein pei Pathian kan biak khawh cang cu an ti i an cungah lunglawmhnak bia an chim. Kannih cu kan doh. Paul bantuk in doh Ah, Pathian maw kan ṭih lai minung ti tikah Pathian tu i ṭih hau cu. Ngaw lamkaltu chan zongah Paul te hna an ṭih bak lo, an tlaih ko, an ṭih lo. Hla lio Khrihfa hna cu zultu hmasa hna cu hechet in chiandeih rawl hna an pek, ah a nungrun mei hna an khangh. Maw ah, Peter te hna cu a letteling in vailamtahnak an thlau cu, cherhsatnak si cu vailamtah ti cu. Judas te hna cu an phei in maw hluan an at cu aw kha. Tuchan ah cun kan zalong cang zei ruangah an serchommi pei kan biakpi cang cu thah ding an si ti lo cu an i lawm tuk cu hriam le nam in a kan uk ti lo minung thluak zumhnak in a kan uk cang khakha si sarang nih cun te biathlam chungah nan theih cang bantukin Thil cawknak le zuarnak kha a khat lai ti i Sunday ni paoah Khrihfa a simi cu thil an zuar ti lo. Maw cawk zong ah teh tuni cu zarhpini a si le an ti dih lai. Kha law kha Pope zong nih a rak chuahmi a si. Khakha biahram cauk zong kha a rak tlinnak kha a si. Ka ti duhnak cu Sabbath ni si lomi hna ni tampi kha Sabbath ni bantukin an ulh cang. Kha vialte thlaici a hman lomi kha zumtu hmasa hna sinah an rak tuh ti kha ka chim duhmi si. Paul zong nih khan Rom a kal hlan te ah lamkaltu a noksung bik te ah maw a manung bik te ah ca a rak ṭialmi te ah cun lamkaltu chungah khan a thih lai ding kha a theih cu a mitthli tla bu tein zumtu hna kha hnukcip puai kan ti lai cu a kuttlaihnak te kha a rak tuah i an i kup i an i hnamh i Rom ah a phan ahcun an thah hna ti kha Paul cu a rak theih cia cu kha tiangah khan tinbaw pawngte ah khan zumtu maw amah hnun zumtu hna kha kutthlahnak te hna he tiin an i kup i an rak i ṭap an ṭap an rak ṭap kan ti lai cu e Rom ah ka kal ahcun ka thi ngei ngei cang la a kan thah lai Paul nih a theih Paul nih khan a theihmi kha a si. Kha ruangah khan Paul nih hin a rak nun chungah khan ca tampi a rak ṭial manh. Paul hi a fim ruangah a si, khattelei ah cun. Kha ruangah zumtu hna kha a rak duhsah tuk i bia hmaan lo le hmaan lo biaknak ah an kal sual lai ti kha a phan tuk caah ca kha Biakam Thar ah cun Paul cakuat kha a tam bik a si lai. Cucaah keimah lawng siseh le vancungmi zong nih siseh thawngṭha dang kan ti lai cu. A hmaan lomi cawnpiaknak nanmah chung lila ah a um tikah cun cu bantuk cawnpiaktu hna cu hell ah tla seh ti. Cucaah cun Paul hi Khrihfa nih kan uar tuk. Zeitindah a rak nun ti kha nihin ah kan chimh hna lai i A pakhatnak ah khan Peter nih khan Peter nih khan Paul nih zeitindah a rak chim kan ti ahcun Peter kuat hnihnak Peter kuthihnak a hme pathum. Maw Peter hi Paul hi a dirkamhtu a si. E, hitin Paul kong kha hitin na ṭial, Peter nih. Cucaah ka u le ka nau hna, cu ni ngan hngah lioah hin cu ni ngan timi cu atu pa anmah Hebru Israel nih cun ni ti cu yom an ti, yom te ruah kan timi muko tumpuai kha chim duh a si. Muko tum puai hna kan hmangmi sullam cu biathlam chung ca muko vei sarih an tum tikah van khuadawm in Messiah a rat lainak kha chim duhmi a si. A voi hnihnak kan Bawipa hi vawlei ah hin a pennak a dirnak puai ni kha chimmi hi a si. Cu ningan hngah lio ah hin Elohim hmaiah a thiangmi le soi awk um lomi nan si ngakhnga fakpiin i zuam u law Amah he cun rem tein um u. Ka hawile, ka hawile ka u, kan unau a simi Paul nih ca an kuat hna tikah Elohim nih a pekmi fimnak in a chimh bantukin Yahuwah nih kan cungah lungsaunak a ngeih cu kannih kha khamh a kan duh caah a si tiah Kan unau le kan sorry kan hawi le kan unau simi Paul nih ca an kuat tikah hin Peter nih Paul kha rak hrilhfiah ko cu. Uh, khamh a kan duh caah a si. Hi kong a ṭial tik paoh ah hin a cakuat vih lak chungah a chimmi cu hihi a si ko. Asinain a cakuat chungah khan hngalh awk a harmi thil an um i cu thil hna cu a hrutmi le lungthin reprai a ngei set lomi pawl nih cun Cathiang chung bia dang zong an rak tuah tawn bantuk khan a si lo ningin a sullam kha an chuahter, cucaah anmah rawkralnak kha anmah lila nih an tlunter. catiang ah siseh, thei sarih. Sihmanhsehlaw ka hawile hna, nannih nih cun hihi nan hngalh cang, cucaah cun nawlbia zeihmanh ah a rel lomi pawl an palhnak nih khan a ping ah an hruai sual nakhnga lo le him tein nan umnak hmun ah khan nan um i nan tlak sual nakhnga lo Ralring tein um ko u, kan Bawipa le kan Khamhtu Yahusa Messiah vel le hngalhnak ah khan thang ko u, atu le zungzal tiang hi sunparnak cu amah ta si ko seh. Amen, ti. Peter nih hin Paul a sining kha a rak chimmi kha a si. Cucaah cun Paul cakuat hi kan rel tikah cun nannih cu a luatmi nan si cang, nawlbia tangah nan um ti lo tete hna a ṭial. Sinah balte in zei nawlbia an si ti kha kan u le nau cheukhat nih an thei ti lo tikah nawlbia pahrang zulh hau ti lo an ti. Paul nih a ṭial duh chanmi cu Moses nawlbia kha a si ti kha hika in chim ka duh i Cun Peter zong nih khan tunai i a chimmi kha anmah bantuk nawlbia zei rel lomi hna bantukin va um hlah u tiin a ṭil chapchap. Cucaah cun kan theih tawnmi Jesuh nih a kan tlanh cang paoh ah hin Sabbath zong a dih cang. Cheukhat cu ralṭha em em in nulepa upat zong hau ti lo an ti. Na innpa na va dawt ahcun zan an ti. maw hi nawlbia pahra ti herh ti lo an ti. Siasal biak hna u ti zong kha vailamtahnak ah a dih dih. Maw nan nu le nan pa upat u timi zong kha a dih. Fir hlah u ti zong a dih a dih dih an ti. Khakha a hmaanmi si lo zeiruang ah kan ti ahcun tu nai Peter nih Paul cakuat an rel tikah aa zei an ti lai a man lo ning in an va lak sual tikah anmah rawhnak caah an hmang ti kha hi Peter nih khin Paul cakuat theihfian a har ning kha a rak chim duhmi kha a si. Cucaah cun Paul hi zeitindah a rak nung, a thih ah ai ṭhen maw, Yahusa Messiah a hawh hnu in a thih tiang in Paul nih zeitindah a rak nun timi te kha chiat pakua in ka langhter lai i a pakhatnak ah khan lamkaltu a hme hlei sarihnak a hme, a sorry, a ngan hlei sarihnak a hme, pahnihnak te kha nan lak u. Lamkaltu a ngan hlei sarihnak a hme pahnih. Lamkaltu a ngan hlei sarih a hme pahnihnak Paul nih a tuah tawn bantukin pumhnak inn ah khan a va kal. Khika ah Sabbath ni ni thum chung mi hna he khan Cathiang bia chung kha an i al i Messiah cu thihnak in thihnak a in awk le a thawh ṭhan awk a sinak kong kha Cathiang cun a langhter i a fianter. Nangmah tiang siseh. A pahnihnak tiang an hmuh khawhmi cu Paul nih a tuah tawn bantukin pumhnak inn ah khan a va kal i khika ah Sabbath ni nithum chung mi hna he Cathiang bia kha an i al te. Paul hi Sabbath a hmang cu Messiah he an i ton hnu zongah nawlbia pahra kha a doh lo cu Paul nih. Ni thum chung kha a va kal hnawh hna i mi sia cu kan khamhtu si tiin hnekset in a va cawnpiak hna. Kha tikah khan kan, uh, kan theih tawnmi Paul hi Pathian nawlbia ṭha tein a zulmi si ti kha chim ka duhmi a si. Cun khatalei ah cun lamkaltu a ngan hlei riat a hme palinak ah cun Sabbath fate pumhnak inn ah khan Judah mi he Grik mi he an lung pemhter awkah bia a chim lengmang a ti ṭhan. Lamkaltu hlei sarih le hlei riatnak ah Paul hi nangmah keimah bantukin Sabbath ni ṭha tein a rak hmang. Nawlbia hi a dihter lo, nawlbia um ti lo ti lo. Ṭha tein Sabbath ni kha a rak hmang. Lamkaltu a hme hlei sarih a hme a ngan hlei sarih a hme pahnihnak, lamkaltu a ngan hlei riat a hme palinak ah khan Paul nih hin Sabbath ni poah thawngṭha kha a chim lengmang. Zeiruang ah kan tial in Judah le Grik mi pawl, Jentail mi pawl kha Messiah kha hau si ti kha an rak thei ve lo tikah Paul nih a va luh hna nain thawngṭha tak man kan ti lai cu biatak kha a va chimh tikah cu cheukhat cu Paul kha an cohlan cheukhat cu an thinhung an zumhnak te dohtu si ahcun an thinhung cio hau paoh kha sinah balten Paul nih khan a tei hna i hmai Sabbath ni zongah hong ra ṭhan tiin Paul kha an sawm ṭhan. ti kha an van rel ahcun saupi si tikah a van rel ti lai lo. Cucaah cu a pakhatnak ah Paul nih Sabbath ni ṭha tein a hmang ti kha chim a duhmi si. A pahnihnak ah Paul nih nangmah keimah kan hmangmi puaithiang hna nih a hmang ve. Masihe ti bantuk a thei lo. A theih manh lo. Puai tuk. Lamkaltu a ngan pakulnak a hme paruknak te. Lamkaltu a ngan pakulnak a hme paruknak ah ka van rel lai. Thilnu phulh lo changreu puai dih in Paul nih thilnu phulh lo changreu ti cu Lanhtak Puai kha chim duhmi a si. Thilnu telh lo changreu cu Messiah kha chim duhmi a si. Thilnu phulh lo changreu puai dih in dih in Filipi khua in lawng in kan chuak i ninga hnuah Fraros khua khan phak hna, hika ah zarh khat kan caan, tiah Paul nih ṭial a ti. I Paul nih Lanhtak Puai ṭha tein a hmang. Paul nih Jesuh Khrih hnuah Yahusa Messiah a thih hnu pi kum kul kum sawm thum hnuah dawh ṭialmi si cu a ing rih. A zuh hnupi ah dawh Lanhtak puai hna a hmang rih cu. Zeiruangah kan ti ahcun sullam kha neih dih ti kha Paul nih a theih mi a si. Cucaah cun Lanhtak puai te hna, thilnu phulh lo changreu puai te hna le vailam kahnak ah a dih phung si lo ti kha Aaron in langhter duhmi a si. Cun a hme tleiruknak te zongah a ngan kul a A ngankulh, a hme hleiruknak te zongah zeipuai dah a hmang fawn kan ti ahcun Asia ram chungah khan ruahnak hnga lo kan ruah kan ruahnak hnga lo lawng in Paul nih Efesa khua kha lanhtak a zal aa zal. Jerusalem khua kha khulrang in phak a duh i a si khawh ahcun Pentecost ni tanh hmanh kha a duh. Ti. Pentikos ni zong kha Paul nih a hmang ṭhan maw? Cucaah cun Lanhtak Puai te hna, puai thiang te hna zong kha Paul nih hin a hmang ti kha a pahnihnak ah khin ka chim duhmi a si. Hihi thawngṭha zeitindah a si ti kha theihfiannak ah Paul nih hin a nung chungah zeitin Pathian bia a rak nunpi ti kha kan theih lo ahcun kan tlau kho hnga. Cun a pathumnak ah cun puai hmang dingin a kan fial. Nihin ah an fial bal maw? Na theihmi na hawile pawl nih Lanhtak puai hna i hmang u tiin an ti bal maw? An ti bal la lo. Natein Christmas voksa ei ah cun nan sawm la, nan kal ko la, nan i nuam em la. Ok, no, a simi si. Ka tukum te cu Sabbath nan si zong ah hin nan tlawm tuk le kan puai tiang um tel ve ko ti tik ah cun aa kan fale hna zong le ah kal u sih kan kan ka kalpi la hlan lio i mu Baal Pathian an biak tikah an fale dawr an kalpi tikah raithawinak ah an thah dih cu tu chan cu thlarau lei chan si cang khakha Paul nih cun a nun chung ah hin Pathian bia kha a reltu a ca a reltu kanmah tiangin kanmah chan tiangin a kan cawnpiak duhmi cu pui hna i mang u tiin a ṭial cu khoika kan ti ahcun Korin kuat khatnak a ngan panga a hme pasarih in paretnak Korin khuami zumtu hna sinah a rak kuatmi si Korin kuat khatnak a ngan panga a hme pasarih in a hme pasarih in a hme pariat tiang Sualnak thilnu hlun cu nan chungah rian a ṭuan, nannih cu a thar tein rawhmi changreu nan si nakhnga, cu thilnu cu thilnu hlun cu hlonh u. Zahfa nan si bantukin nannih cu thilnu telh lomi Lanhtak Puai changreu cu nan si. Zeicahtiah kan Lanhtak Puai tufa Messiah cu raithawinak ah pek an si cang caah kan Lanhtak Puai cu aa thawk taktak cang a ka riahnak. Cucaah kan puai cu thilnuhlun, sualnak le ṭhatlonak thilnuhlun he cawhmi changreu he khan si loin thilnu aa tel lomi changreu, thiannak le biatak changreu he khan tuah u sih, tiin Paul nih hin Korin i zumtu hna sinah Lanhtak Puai an hmang tikah lungthin thiang tein i phorhlawtnak tel lo tein hmang dingin zumtu hmasa hna kha ca a rak kuatmi a si. Nihin ah hau tal nih an sawm bal maw Lanhtak Puai tuah dingin? An sawm bal hna lo cu. Zeiruangah kan tiah Pathian biak ah an doh dih cang le anmah duh ningin khan an hruai cang. Hakha, tuchan kanmah chan ah hin ti hi a tlin cangmi kan si. Cucaah a pakhatnak ah Paul nih Sabbath ṭha tein a hmang, a pahnihnak ah amah lila nih Lanhtak Puai a hmang, Pentecost ni zong kha Jerusalem ah hmang a duh caah khan hechat in khulrang kal duh ti kha a langhtermi kha a si. Cun a pathumnak ah tunai ka relmi puai hmang u sih tiin a kan sawm fawn Paul nih ti kha a kan lahter duhmi si. Cun a palinnak ah Paul nih hin nawlbia atu khi kan ṭialmi nawlbia hi ṭha tein a zulh, a zum, zum zong a zum, a doh lo ti kha ka van langhter duhmi te a um. Cucu a lamkaltu a ngan Kulani a hme hneili te kha lamkaltu a ngan Kulani a hme hneilinak ka van rel lai. Paul zeitindah a zumh ti kha hi bel hi ka tuah tiah nanmah hmaiah kan ka ti khawh ti biaceihtu hmaiah chimcang cu an tlaih tikah kei cu lamthar a zulmi ka si annih nih cun bu thar ti an ti annih khatalei a tlaihtu hna cu Judaism an si cu maw Messiah a zum lotu pawl keimah cu lamthar ah ka zul ti Messiah kha ka zul cang ti Cu ti ni cun kan pupa hna Elohim cu ka biak te, Yahweh kha ka biak te. Zeicahtiah Moses phungbia chung i aa ṭialmi vialte le profet hna cauk chung i aa ṭialmi vialte ha ka zumh i Pathian bochan in hi sual a ka puhtu hna zong nih an i ruahchan vemi minung hi miṭha he miṭhalo he thihnak in kan tho ṭhan dih lai ti hi kaa ruahchanmi a si ve. Hika tiangah nan i lak duhmi cu Pathian nawlbia torah timi te kha ka zumh, Pathian zong ka biak ti a si. Cu ve bantuk in kaa ruahchanmi cu Messiah nih a rak chim pengmi A ka zumhmi paoh cu in thi hmanh sehlaw an tho ṭhan lai timi zong kha kaa ruahchan tiah khakha Paul a zumhnak ka si. Ka thih hnuah in van ah ka lawr lai ti kha a chimmi kha si lo. Thawhṭhannak kha a pom Paul nih khakha Paul a zumhnak kha ka van langhter ding a si. Cun a panganak ah cun Messiah kan va zumh ruangah hin Pathian nawlbia hau ti lo timi pawl caan in a rak ṭialmi cu hau te hna kan ṭial cang. Rom sinah kuatmi si. Rom i a ummi zumtu hna kha Pathian nawlbia hau ti lo, Jesuh kan zumh paohah a za cang, a tlin cang, Jesuh a tlin dih timi pawl theih dingah Rom mi hna sinah khan Paul nih ca ṭialmi cu Rom a ngan pathumnak a hme kul le khatnak kha nan zoh ta rih lai. Rom a ngan pathumnak a hme kul le khatnak ah sorry sawmthum le pakhatnak Elohim cu pakhat pei a si cu Judah mi cu an zumhnak thawngin amah he cun a remter hna lai i Jentail mi zong an zumhnak thawngin a si ṭhiamṭhiam ve ko lai. Cuti kan ti tikah cun nawlbia kha zumhnak in kan hlawt tinak a si maw? Si hrimhrim hlah, nawlbia cu kan dirhthawh lehlam a si, ti. Kan va zumh ruangah hin Pathian nawlbia hi kan hloh dih ding si maw? ti tikah si hrimhrim hlah, ti. Sii hrimhrimnak nawlbia cu kan dirhphoh lehlam si. Dirhphoh timi cu dirpi va tuah kha si. Cucaah cun kan va zumh paoh ah a za ti hi cu a rak hmaan lo. James zong nih a thokhan pawl pawl cakuat kha nawlbia tuah loin tuahsernak tel loin zumh ti cu zumhnak thi a si ti chim ṭhan. Cucaah cu Pathian bia cu aa el lo i aa doh lo i aa aa zing ti le aa peh zungzal mi bia a si. Khakha aa pasarihnak kha si i cun a pariatnak kha ka van laktu ni cu Paul hi Pathian nawlbia ah khin aa lawm zungzal mi a si. Dabawitea ah sawhsawh in Pathian a biak lo. Sabbath ni a phak cang ti tikah Dabawitea sawhsawh in a va kalmi pa kha si lo aa lawm. Aw, Sabbath ni te a phang cang tiin a thinlung chung tein Pathian kha a thangṭhat. Aa lawmmi pa a si. Na nawlbia ah khan kaa lawm ti khoika kan ti ahcun Rom pawl sinah kuat ṭhanmi a si i Rom a ngan pasarihnak a hme kul le hnihnak ah rel u sih. Rom a ngan pasarihnak a hme kul le hnih, ka chunglei mi cu Elohim nawlbia ah khan aa lawm. Pathian nawlbia aa lawm zungzalmi a si. A caah thilrit si lo, thilrit ah ai chiah lo Pathian nawlbia hi thlaraulei thil a si ti. Kan va tuahsermi Pathian dawtnak tel lo in cun kan va tuah kho lai lo. Cucaah na ka dawt ahcun ka nawlbia kha zul u tiin a rak chimmi hna a si. Dawtnak tel loin cun zeihmanh nih tuah khawh si lo cu. Hi te hang ka chan tuah ti hmanh ah kan huat mipa si ahcun ha chat te hmanh a har tuk, vawlei cung a har cemmi si. Cucaah Pathian kan va dawt khawh lo ahcun nawlbia zulh zong hi vai zuam duh len hlah. Na dawt lo caah a si ko. Pathian kha pakhatnak ah nai chiah ahcun zeizong vialte na caah onh ko lai. Khakha Paul nih hin cun Pathian nawlbia ah khan kei cu kaa lawm zungzal ko. Cheukhat ta cu thilrit bantuk ah a cang tuk. Thilrit ah a cang. Nilin tuk, aa hla tuk ti Thilrit ah khan a cang sual. Sinain Paul nih cun kai lawm Zeiruangah tiah cun thluachuahnak a um ti kha a theih. Nawlngeihnak thluachuah kha a um. A hramthawknak ahcun aupaoha an inn cio hramnak cu kha i a hong chuakmi a phi chuak te kha cu a rak zeimila thluachuahnak a hmuh tikah cun Paul zong nih khan kha kha a rak hmuh i a nunnak tiang annih cu a pek. Kannih cu kan zeihmanh kan pe kho rih lo. Paul he cun tahchunh tikah zeihmanh kan si rih lo ti kha a lang. Cucaah cun Paul nih hin ka chunglei mi cu tiin a thlarau kha chim ding a si. A chunglei mi cu Pathian nawlbia ah khan kaa lawm zungzal ko ti. Cucaah cun kan dihlak zong hin Pathian bia kan va tuah, kan va zulh tikah hin lunglawm tein kan ka tuahmi kha Pathian nih a duhmi kha a si. Kan tuah kho lo tik ahcun thlacam ka hau ve ko. Thlacam lo in zeihmanh kan tuah kho lo. Thla kan cam tikah Pathian he biaruah kha a si i Baibal ca hna kan rel tikah cun Pathian nih a kan chawnh ṭhanmi kha a si ti kha chim duhmi kha a si. Len cun a donghnak te ah khan ka van langhter duhmi cu, Paul nih hin keimah bantuk tein nunu tiin a kan cawnpiak fawn. Cucaah tunai a chit pawl ka van chimmi ah khan Paul keneh zul kha zeiruangah dah zulh a hau an ti ahcun, Kawr in kuatkhanhnak a ngan pali a hme hleiruknak te, kawr in kuatkhanhnak a ngan pali a hme hleiruknak, Hitiin ca kan kuat hna hi nan ningzak seh ti kan duh caah a si lo tiah kan tlamtlin lonak tampi a ran langhter cang cu maw. Nan ningzak seh ti a kan duh caah a si lo. Ka dawtmi ka fale taktak bantuk in cawnpiak kan duh hna caah a si tiah dawtnak tein ca kan kuatmi si. Nan ningzak seh tiin ka tuahmi hrimhrim si lo tiin ka fa bantukin kan dawtnak caah hi ca te hi ka ṭialmi si tiin Paul nih a ṭial cu. Cun zei ti ṭha kan ṭial, zeicahtiah Messiah chung i nan nung nan nunning ah hin zohkhenhtu cu thawngṭha manh ngeih hna u law Pa cu pakhat lawnglawng nan ngei. Thawngṭha nan si i ka ratpi thawngin Yahuza mi chiah chung i nan nunnak ah hin keimah hi nan pa ka si ko, te Paul hi maw nan pa ka si ko ti zeiruangah cun a kan ṭhithruaitu si Paul nih zumhnak lei ah a kan ṭhithruai cucaah cun pa le cu fale nih zoh i nun kha si i Paul nih hin hitin kan ṭialmi hi cu nan ning zat seh tiin ka langhter duhmi kha si lo ka fa bantukin kan dawt tuk hringhran caah hin ca hna hi ka ṭialmi si eng ti fawn. Cucaah cun kan Bawipa Messiah thawngin keimah hi cu nan caah cun pa ka si ee ti hruaitu tu dah si hruaitu ṭha mu pa cu cucaah cun Paul nih hin amah fale kha a kan cawnpiakmi tunai ka chimmi pawl mu kha bantukin ning seh ti kha kan duh i cun pakhatnak dang pakhat te a ngan hleikhatnak a hme pakhatnak te kha a ngan kawr in kuat khat a ngan hleikhat a hme pakhatnak te cucaah cun kei zong nih Messiah nawl ka cawn bantuk in nannih zong nih ka nawl kha i cawn ve u vawlei i a rak nun lio pawl nih khan Messiah zeitindah a rak nun ve ti kha a cawnmi kha tunai ah kan hmuh cang Sabbath ni ṭha tein a pumh, Pathian nawlbia ṭha tein a zul, cun puai hna kha a hmang ve, kanmah zong ah hmang ve u tinak an fial ṭhan. Kha vialte kha Messiah nawl kha ka va cawn te, cu ve bantukin keimah ka nunning te kha i cawn ve u ti zumtu hna sinah khan a kan chimmi a si. Kha bantuk cawnpiaknak si lomi a dang nan va cohlan tikah cun cu bantuk a chimmi pa cu hell ah tla seh tiin Kalati cakuat ah rak ṭial cangmi a si. Cucaah cun kannih zong biatak Paul nunnak kha kan i cawn lai, zeiruangah Paul nih Messiah keneh a zul caah kannih zong Paul keneh, Messiah keneh kha zul i zuam cio hna u sih ti kha tuzing Sabbath ni ah chim ka duhmi a si. Kan dihlak in kan Pa tu nih a thar in thluachuahnak in pe piak u sih. Amen.